Timofeyge jazılǵan ekinshi xat, birinshi bap. Masix Iysadaǵı wáde etilgen ómir haqqında járiyalaw ushın, Qudaydıń qálewi menen Masix Iysanıń elshisi bolǵan men, Pavelden, súyikli ulım Timofeyge sálem. Quday Ákemiz hám Iyemiz Masix Iysa saǵan miyrim, rehim hám tınıshlıq bersin. Men ata-babalarım sıyaqlı pák hújdan menen xızmet etetuǵın Qudayǵa kúni-túni duwa etkenimde, Seni úzliksiz eske alıp, shúkirlik bildiremen. Seniń kóz jaslarıń yadımda. Jáne diydarlasıp, quwanıshqa bóleniwim ushın Seni kóriwdi ańsap atırman. Seniń haqıyqıy isenimiń de yadımda. Burın mama-kempiriń Loida da. hám anań Evnikada bolǵan usı isenimniń házir sende bar ekenine tolıq isenemen. Sonlıqtan, qollarımdı ústińe qoyıp duwa etiwim arqalı Qudaydıń saǵan bergen sıyın bar inta menen qollana beriw kerekligin esińe túsirip atırman. Óytkeni Quday bizlerge qorqaqlıq ruwxın emes, Al, kúsh, súyispenshilik hám saldamlılıq ruwxın berdi. Solay etip, Iyemiz haqqında guwalıq beriwden hám ol sebepli tutqın bolǵan mennen arlanba. Kerisinshe, Qudaydıń bergen kúshi menen Xosh Xabar ushın Meniń menen birge qıyınshılıq kór. Quday bizlerdi islegen islerimiz sebepli emes, al Óz maqseti hám miyrimi menen qutqarıp, muxaddes bolıp jasawǵa shaqırdı. Bul miyrimdi Ol bizlerge dúnya jaratılmastan burın Masix Iysa arqalı bergen edi. Al endi bolsa, bul miyrimdi Qutqarıwshımız Masix Iysanıń dúnyaǵa keliwi menen ashıq kórsetti. Masix Iysa ólimniń kúshin joq qılıp, Xosh Xabar arqalı joǵalmaytuǵın máńgilik ómirdi ayan qıldı. Men Quday tárepinen usı Xosh Xabar ushın xabarshı, elshi hám muǵallim bolıp tayınlandım. Sonlıqtan bul sebepli azap shegip atırman. Biraqta, Men arlanbayman, sebebi kimge isengenimdi bilemen hám Onıń maǵan tapsırǵanın Ózi sol kúnge deyin saqlay alatuǵınına da isenemen. Mennen óziń esitken durıs táliymattı órnek qılıp, Masix Iysaǵa degen isenim hám súyispenshilik penen jasa. Saǵan tapsırılǵan iygilikli táliymattı ishimizde jasaytuǵın Muxaddes Ruwx járdeminde saqla. Aziya úlkesindegilerdiń hámmesiniń, solar arasında Figel hám Ermogenniń meni taslap ketkenin bileseń. Iyemiz Onesifordıń úy-ishine óz rehmin bersin. Óytkeni ol kóp márte maǵan jubanısh berdi hám tutqınlıǵımnan arlanbadı. Kerisinshe, Rimge kelgende, meni tapqansha erinbey izledi. Sol kúni Iyemiz oǵan Óz rehmin bersin. Onıń Efeste maǵan qansha xızmet etkenin sen de júdá jaqsı bileseń. Timofeyge jazılǵan ekinshi xat, ekinshi bap. Ulım, al sen Iysa Masix arqalı beriletuǵın miyrim menen kúshke tolıp bar. Kóplegen gúwalar aldında mennen óziń esitken sózlerdi isenimli adamlarǵa jetkiz, sonda olar da basqalarǵa úyrete aladı. Masix Iysanıń jaqsı áskeri bolıp, meniń menen birge Qıyınshılıqqa shıda. Xızmettegi ásker ózin áskerlikke shaqırǵan áskerbasınıń kewlinen shıǵıw ushın turmıs isleri menen baylanbaydı. Jarısqa túsken adam da qaǵıyda boyınsha jarıspasa, jeńis tajın kiymeydi. Awır miynet etken diyxan zúráátten birinshi bolıp úles alıwı tiyis. Aytqanlarım haqqında jaqsılap oylap kór. Iyemizdiń Ózi saǵan hámmesin túsindiredi. Dawıttıń urpaǵınan shıqqan hám ólimnen qayta tirilgen Iysa Masixtı yadıńda saqla. Men járiyalap atırǵan Qosh Xabar usı. Men usı xosh xabar ushın azap shegip, hátte, jınayatshı sıyaqlı tutqın bolıp baylandım. Biraq Qudaydıń sózi baylawlı emes. Sonlıqtan men tańlap alınǵanlardıń da Masix Iysa arqalı qutqarılıwdı máńgilik saltanat penen alıwı ushın, Hámme nársege shıdap atırman. Bul sóz isenimli. Eger Onıń menen birge ólgen bolsaq, Onıń menen birge jasaymız da. Eger sabırlılıq qılsaq, Onıń menen birge patshalıq etemiz. Eger Onnan waz keshsek, Ol da bizden waz keshedi. Biz sadıq bolıp qalmasaq ta, Ol sadıq bolıp qaladı. Sebebi Ol ózinen ózi waz keshe almaydı. Usılardı iseniwshilerge esletip tur. Sózler tuwralı tartıspawdı olarǵa Quday aldında eskertip qoy. Tartıslar tıńlawshılardı aynıtıwdan basqa hesh nársege jaramaydı. Haqıyqat sózlerin durıs úyretetuǵın hám óz isi ushın uyatqa qalmaytuǵın, Qudayǵa unamlı, jaqsı xızmetshi bolıwǵa jan-tániń menen tırıs. Jaramas hám bos sózlerden awlaq bol, óytkeni bunday sózler Qudaydan barǵan sayın uzaqlastıradı hám. Juqpalı jara sıyaqlı tarqaladı. Usınday sózlerdi aytıwshılar arasında Gimeney hám Filit te bar. Olar haqıyqat jolınan adastı hám ólimnen qayta tiriliw álleqashan boldı dep, ayırım adamlardıń isenimin joq qılmaqta. Biraq, Quday salǵan kúshli negiz bekkem turıptı. Sol negiz, Iyemiz Ózine tiyisli bolǵanlardı biledi hám Iyemizge tiyislimen degen hár bir adam jamanlıqtan awlaq júrsin, degen sózler menen tastıyıqlanǵan. Úlken bir úyde tek altın hám gúmis ıdıslar emes, al aǵash hám ılay ıdıslar da bar. Olardıń birewleri sıylı, al birewleri sıysız is ushın qollanıladı. Solay etip, eger kim de kim ózin jamanlıqlardan tazalasa, onda ol sıylı, muxaddes qılınǵan, xojayınına paydalı hám hár bir jaqsı iske tayın ıdıs boladı. Al sen, jaslıqtıń jaman háweslerinen awlaq bol. Iyemizge taza kewil menen sıyınatuǵınlar menen birlikte haqıyqatlıq, isenim, súyispenshilik hám tınıshlıqqa umtılıp jasa. Aqılsız hám mánisiz tartıslardan qash, sebebi bulardıń jánjel tuwdıratuǵının Sen bileseń, Iyemizdiń xızmetshisi jánjelpaz bolmawı kerek, kerisinshe, ol hámme menen múláyim, tálim beriwge qábiletli hám sabırlı bolıwı tiyis. Jáne, ol ózine qarsı bolǵanlarǵa álpayımlılıq penen jol-jorıq beriwi lazım. Sonda, múmkin, Quday sol adamlardıń da táwbege kelip, haqıyqatlıqtı biliwi ushın jol ashar. Solay etip, olardıń aqılı kiredi hám qálegenin isletiw ushın ózlerin tutqın qılǵan Shaytannıń duzaǵınan qutıladı. Timofeyge jazılǵan ekinshi xat úshinshi bap. Mınanı bilip qoy, dúnyanıń sońǵı kúnlerinde awır waqıtlar keledi. Adamlar ózin jaqsı kóretuǵın, dúnyaparaz, maqtanshaq, menmen, Qudayǵa til tiygizetuǵın, ata-anasına boysınbaytuǵın, jaqsılıqtı bilmeytuǵın, qudaysız, miyrimsiz, kekshil, jalaxor, ózin tutıp bilmeytuǵın, jawız, jaqsılıqtıń dushpanı, satqın, qızba hám shırrıq boladı. Olar Qudaydan góre kayp-sapanı kóbirek jaqsı kóredi. Ózlerin Qudaydıń jolı menen júrgen qılıp kórsetedi, biraq Onıń jolınıń kúshin tán almaydı. Bundaylardan awlaq bol! Óytkeni olardıń geybirewleri úylerge jasırın kirip, gúnalarǵa batqan hám hár túrli jaman háweslerge berilgen sada hayallardı duzaqqa túsiredi. Bul hayallar haqıyqatlıqtı bárqulla úyrenip, onı hesh qashan túsinip jete almaydı. Yanis hám Yambris Muwsaǵa qarsı shıqqanday, bul adamlar da haqıyqatqa qarsı turadı. Bundaylar aqıl oyları buzılǵan hám haqıyqıy isenimge iye emes adamlar. Degen menen, olar uzaqqa barmaydı, sebebi Yanis hám Yambris sıyaqlı olardıń aqılsızlıǵı hámmege áshkara boladı. Al sen Meniń táliymatımdı, ómir tárizimdi, maqsetimdi, isenimimdi, sabırlılıǵımdı, súyispenshiligimdi hám turaqlılıǵımdı órnek tuttıń. Basımnan keshken quwdalanıwlarımda hám Antioxiya, Ikoniya, Listra qalalarında shekken azaplarıma sherik boldıń. Men Qanshama azaplarǵa shıdam berdim. Iyemiz meni hámmesinen qutqardı. Haqıyqatında, Masix Iysaǵa tiyisli bolıp, Qudaydıń jolı menen jasawdı qálewshilerdiń hámmesi de quwdalanadı. Biraq, jaman hám jalatay adamlar aldap hám aldanıp, Ele de beter jaman bolıp bara beredi. Al sen, óziń úyrengen hám isengen haqıyqatqa sadıq qal, óytkeni bunı kimlerden úyrengenińdi bileseń. Jáne de, sen Muxaddes Jazıwlardı balalıǵıńnan beri bileseń. Bul Jazıwlar saǵan Masix Iysaǵa degen isenim arqalı qutqarılıw ushın danalıq bere aladı. Muxaddes Jazıwlardıń hámmesi Qudaydıń Muxaddes Ruwxınıń ilhamı menen jazılǵan bolıp, tálim beriw, áshkaralaw, dúzetiw hám haqıyqatlıq boyınsha tárbiyalaw ushın paydalı. Olar tiykarında, Qudaydıń adamı hár bir jaqsı iske tayar bolıwı ushın jetilisip baradı. Timofeyge jazılǵan ekinshi xat, tórtinshi bap. Qudaydıń aldında hám tiriler menen ólilerdi húkim etetuǵın Masix Iysanıń aldında Onıń qayta keliwi hám Patshalıǵı haqı qatań buyıraman. Qudaydıń sózin járiyala! Zamannıń qolaylı yamasa qolaysız bolıwına qaramay, bul xızmetti dawam et. Adamlarǵa tolıq sabırlılıq penen tálim berip, áshkarala, jolǵa sal hám aqıl-násiyat et. Sebebi adamlar durıs táliymattı tıńlamaytuǵın waqıtlar keledi. Olar jaman qálewlerine berilip, Qulaqlarına jaǵatuǵın sózlerdi sóyleytuǵın kóp muǵallimlerdi átiraplarına jıynaydı. Olar haqıyqatlıqtı esitpew ushın qulaqların jawıp, ańızlarǵa qulaq asatuǵın boladı. Biraq sen hár qanday jaǵdayda sergek bol. Qıyınshılıqlarǵa shıdam ber. Xosh xabar ushın miynet etip, óz xızmetińdi orınla. Óytkeni meniń qanım tógilip, qurban bolmaqtaman hám dúnyadan ótetuǵın waqtım da jaqınlastı. Men ullı sawashta gúrestim, jarıstı juwmaqladım hám isenimimdi saqlap qaldım. Endi bolsa men ushın haqıyqatlıq tajı tayın tur. Ádil húkim etiwshi bolǵan Iyemiz sol kúni usı tajdı maǵan, tek ǵana maǵan emes, al Onıń qayta keliwin intizarlıq penen kútkenlerdiń hámmesine de beredi. Janıma tezirek keliwge bar kúshiń menen tırıs. Sebebi Dimas bul dúnyanı súygenlikten meni taslap, Salonikaǵa ketti. Al Kriskiy Galatiyaǵa, Titus Dalmatiyaǵa ketti. Janımda tek Luka ǵana bar. Sen Markti tawıp, óziń menen birge alıp kel. Ol meniń xızmetime járdem beredi. Men Tixikti Efeske jiberdim. Kelerińde, Meniń Troasta karptıń qasında qaldırıp ketken shapanımdı alıp kel. Jáne de, kitaplarımdı, ásirese, oralǵan teri kitaplardı alıp kel. Temir ustası Iskender maǵan kóp jamanlıq isledi. Iyemiz oǵan islegenlerine qaray qaytarsın. Sen de onnan abaylı bol. Óytkeni ol bizlerdiń sózlerimizge qattı qarsı boldı. Birinshi márte ózimdi aqlamaqshı bolıp juwap bergenimde, meni hesh kim jaqlamadı, kerisinshe, hámme meni taslap ketti. Bunıń ushın Quday olardı keshirsin. Biraq, Qudaydıń Xosh Xabarı men arqalı tolıq járiyalanıwı ushın hám pútkil milletler bunı esitiwi ushın, Iyemiz maǵan járdemge kelip, kúsh-quwat berdi. Ol meni sol tárizde ólimnen qutqarıp qaldı. Iyemiz meni hár qanday jamanlıqtan qutqaradı hám Óziniń aspan patshalıǵına aman-esen aparadı. Oǵan máńgige alǵıs-maqtawlar bolsın! Awmin! Priskila menen Akilaǵa hám Onesifordıń úy-ishine sálem ayt. Erastus Korinfte qaldı, Trofimdi awırıw halında Milette qaldırdım. Qıstan burın keliwge bar kúshiń menen tırıs. Ebul, Pud, Lin, Klavdiya hám barlıq iseniwshi tuwısqanlar saǵan sálem aytıp atır. Iyemiz Seniń ruwxıń menen birge bolsın! Qudaydıń miyrimi sizlerge yar bolǵay!